The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta, Visit Gozo, Ministeru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u Artijiet, Gazan Mamo Insurance, Enemed, Ministeru għall-Ambjent Enerġija u Intrapriża, u Ministeru għall-Inklużjoni, Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur. Ma nixbaqat noħroġ fuq il-baħar, speċjalment meta tkun ġurnata bħal di. Araw ftit.

Wieħed mill-akbar wirti li għandna f'pajjiżna hu dan il-baħar ikħal li jdawwarna. U ma nieqaf qatt nitgħallem dwaru biex napprezzah dejjem aktar. Illum irħejsil għalejn Għawdex sabiex niltaqa' mal-Professur Alan Dejdun se joħodni nżur imkejjen tassew interessanti u jien se nistidinkom tiġu miegħi. Mela l-ewwel post li ġejna flimkien ma' Ellen Kif inti Ellen, all right? All right, u l-edin eh? fuq il-bahar tajjeb. Dan kajjin, ek najt, ek najt dejjem. Ġejna mġarrixxini għaliex dan huwa wieħed mill-postijiet illi apparti li huwa marine protected fih ħafna biodiversità u fih ħafna xtajt fuq. U storja u kol. Storja, anke kont terġa semmi li dan it-torri li għaw fil-bidu ta' mġarrixxini huwa l-ikbar wieħed. Li għaw eh, fawdex li huma l-kosta. għax inbena ovvjament wara l-assedju li huwa ġurnata kera ħafna fl-istorja ta' Għawdex tal-1551. Jiġri aħna dejjem naħsbu dejjem insemmu l-assedju l-kbir ta' Malta, tajjeb il-1565, imma ovvjament il-1551 għal Għawdex li ġara 14-il sena qabel dak l-assedju l-kbir huwa msemmi ġifieri bħala ġurnata kera infatti wieħed meta jidħol iċ-ċittadella qabel jidħol ċittadella hemm ukoll mafkar. Eh, meta l-popolazzjoni tista' tgħid kollha ta' Għawdex ittieħdet eh, fi skjavitu mill-Ottomani dak iż-żmien li kienu jużaw imġarixxini billi huwa mill-quħ ħafna mill-majstral u minn ħafna rieħat oħra, kienu jużawh tajjeb għal eh, xwejni tagħhom u għalhekk imġarixxini u biex itellgħu n-nies u għalhekk warajja u ras in-newwiela għandhom serin lejn ta' ċenċ, tajjeb u għalhekk kien bena eh, biex inti kollok gwardja u kemm jista' jkun ma terġax tiġri xi ħaġa bħal din. Qegħdin hawn illum u nejn nibda nisma' din l-istorja u nibda ngħid kemm aħna xxurtjati li għandna dan din il-ġawra apparti li hija naturali għandek storja li tmur lura aktar minn 500 sena li nafu biha. U allura anka l-iskop tal-protezzjoni u tax-xogħol li tagħmel inti li nipproteġu. Ekku. Ejja, semmi li ftit affarijiet u x'proġetti nistgħu nagħmlu kif jistgħu jgħinu n-nies ukoll. Iva, le, mġarixini kif għattajja penti fil-bidu hija Marine Protected Area, tista' tgħid hija l-iżgħar Marine Protected Area li għandna fl-Gżer Maltin. Għandna ma' 18 il-Marine Protected Area, forsi l-nies jafu ħafna iktar fuq il-parks li hemm fuq l-art. E, ftit ftit qed tidħol din l-idea li għandna wkoll parks fil-baħar. Għad irridu nkomplu nżidu din l-awareness u għalhekk il-proġetti li nidħlu għalihom għandna proġetti Ewropej bħal tal-Italja Malta bħal proġett Korallo li aħna konna temmexxuh u li mulux li spiċċa tajjeb għalhekk tħanna lih biex inżidu l-arfin dwar xem taħt il-mewġ u għaliex din hija marine protected area u għaliex għandna bżonn nipproteġuha. Per eżempju, hawnhekk għandek ċertu speċi fosthom per eżempju għandek l-alka l-Posidonia, għandek eh, il-kuġina tagħha li hija l-alka żgħira, għandek ċertu speċi ta' seahorses ukoll li eh, nġerixini famuża lihom tajjeb, u speċi oħrajn jisom speċi ta' roll ukoll, eh, speċi ta' krostaċi ukoll li f'postijiet oħra ta' Malta sfortunatament saru rari, Tajjeb bħal Xkal, pereżempju, aħna quddiemna wkoll għandna l-gżira ta' Fessej, tal-Fessej, li wkoll ġifieri hija sinonima ma' Mġarixxini u Mġarixxini li għandu sabiħ li inti ħiereġ anke jekk todos u post tajjeb ħafna biex todos, qed iżidlek il-fond ftit ftit. Jiġifieri tibda jiġifieri minn ftit metri u sal-ġebla tal-Fessej għandek mal-50-60 metru. Jiġifieri għandek isa niżla imma niżla ftit ftit u ma' żewġ ġnub ta' dan il-wiet marra, għax imġarixini jisu fjord zaj jew gorġ zaj, tajjeb mal-ġnub tiegħu ta' dal-wiet għandek ħafna u ħafna rien li mhux bil-fors trid todos hemm minnhom li huma aċċessibbli anke għal min imur bil-maskla eh, snorkeling jiena mhm. fis-sajf nħobb niġi ħafna bil-kajak u nidħol fihom eh, norbota viċin il-dawn bat nidħol jiena hemm minnhom jiġifieri tgħaddi bin-nifs u terġa' tisbokka. Veri, post, post speċjali u ta' min ovvjament jippreserva. Issa naf li eh, anka jkun hemm pereżempju affarijiet in the pipeline li għadhom ma sarux. Postom il-pontun ekoloġiku li forsi. Ekku, jalla. Eżattament. Aħna qegħdin bid-dajsa. Bħalissa ma nix qegħdin ankrati. Però eh, Tajsa tittuża, titmur, eżatt. Niġu nippruvaw nitħajru, inkunu qed nagħmlu ħażin jekk inniżlu l Iva, aħna nfatti jara kif eh, għandek tajf fidejk inti aħna f'dal proġett korallhom minna dak li jdulu bl-Ingliż Code of Conduct, jiġifieri Code of Conduct jisu linji gwida sempliċi. Ta' x'għandek tagħmel u ma tagħmilx biex kemm jista' jkun Eh, tuża u tieħu pjaċir, tgawdi b'mod responsabbli daw sit. Ġifieri aħna meta nagħmlu sit, ngħidu Marine Protected Area jew sit 2000, Natura 2000, ma jfissirx li nagħlquh taħt ċavetta u ħadd ma jista' jidħol. L-attivitajiet xorta jista' jibqgħu għaddejjin, imma b'mod responsabbli. Issa b'mod responsabbli, jekk kulħadd jimxi ma' daw il-simple rules, li pereżempju kemm jista' jkun fejn hu possibbli, fejn qed tara l-qiegħ inti x'inhu, ma twaddabx l-ankra pereżempju fuq l-alka, tajjeb fuq il-Posidonja, għax nafu li di tinqala. U l-alka hija importantissima tagħti ħafna ossiġnu l-baħar għandek ħafna ħuti bejtu ġo fiha, l-eruq tagħha iżommu l-qiegħ milli jinqala isa breakwater naturali meta jkun ġejja xi maltempata u meta tmut di di waħda mill-ftit speċi li hija importanti sija ħajja u sija mejta. Meta tmut issa tibda mal-ewwel maltempati titla' fuq ix-xtut tagħna, iżżomm ir-ramel taħtha. Allura tipproteġi l-wiċċ tar-ramel milli jinġarr minn xi maltempati hija breakwater naturali wkoll fuq l-art. Okay. Infatti llum m'għadniex innaddfuha qabel Marzu April qabel jibda joqrob l-istaġun ehm, tal-lawm biex kemm jista' jkun fix-xitwa meta mhm. l-xtajta mhux qed tintuża inżommu dak il-wiċċ tar-ramel li tant u għażi salina 2% biss tal-kosta tagħna hija ramlija, aħna mbalata kif qed naraw. Jiġifieri jiena biex nankra. Issa, imġarixxini ħa jsir eh, nispera u ma jdumx biex isir xi ħaġa dak li jgħidulu ecological mooring. Jiġifieri mooring kif nafu aħna jtorbot tajjeb is-sorġi d-dajsa. Allura li jkun tali mod li inti mhux qed tagħmel ħsara l-alka li għax inti torbot ma' din l-ecological mooring. Issa hawn ħafna forum ta' ecological mooring jista' jkun pontun fil-wiċċ li inti tqabbad miegħu, alright, u ma jkunx imbagħad ankrat eh, fuq l-alka, jew nkella jkunu speċi ta' sistemi f'ih il-baħar fuq ir-ramel, mhux fuq l-alka, hemm xi ħut minnhom pereżempju l-Blue Lagoon għad-dajjes il-kbar eh, kemuna u inti torbot magħhom. Jiġri dak huwa mezz, jiġri kif għattajjeb inti ħadd ma jgħid li m'għandniex nużaw id-dajsa, eh, kulħadd għandu bżonn id-dajsa biex igawd il-baħar, Li nbidlu forsi naqra l-mod kif nużaw id-dajsa biex innaqsu. Kunu konxi, jina da, ħanoqot naraħ bil-kwit imma. U jgħat online u koll, u jgħat eh, online u koll. Iġu jek jimmurru, jek jimmurru per eżempju fil-section għax fil-bidu għamilna u koll affarijiet ma eh, xem fil-iħ il-bahar speċi u ek. What is Natura 2000, ċini il-Natura 2000. Un bat jek jimmurru fuq wara,

Eh, leg fried jellyfish bil-Malti ngħidu. Assata. Jew tal-lampuki, għax eh. tidher fi żmien il-lampuki. Eh, u naħseb ħafna nies dis-sena indunaw li orra di xi ħaġa ta' kull sena ma li dis-sena l-ammonti, il-kwantitajiet kienu fenomenali. U anka kif rajna sa stess, aħna stess, is-sajz, id-dimensjonijiet ta' kull waħda huma kbar ħafna. Jiġifieri nitkellmu fuq iktar minn 30 cm diametru. Ehm, issa l-qassata, l-brama, eh, hija xi ħaġa interessanti, differenti minn brama oħrajn. Għax kif qed naraw. Xtara softoj, ta' għalli ħanispjega fuq di. Ekku, ħalli ovvjament kemm jista' jkun ma naqalawx il-jellyfish mill-baħar, kif dejna ngħidu qabel, jiġifieri eh, rridu ingawdu l-baħar b'mod responsabbli U mu jekk xi ħaġa m'għandekx għalfejn tneħħiha minn ġol baħar ma tagħmilhiex għax tkun qed tistressja. Infatti hekk kont se ngħidlek speċi għax din hija xi ħaġa u nixtieq nistaqsik dwarha il-jellyfish liħor li jniggħis. Eh, il-vjola. Dak għax anke aħna mlu aħna jagħmlu għatfall. Eh. Taqbadhom u tella. Sa ċertu punt tifhimha li ssir għax jekk għandek ovvjament tfal jew xi ħadd ieħor tal-familja u tixtieq tipproteġihom fejn qed tom, tasal li tifhimha, imma fil-każ tal-qassata li ma tniggis, mhm. fis-sens ah, jiena dejjem ngħid isma' jekk ġejt kuntat magħha int mhux se tħoss tingiża, l-importanti ma tmiss wiċċek wara. Tittaħsel sew tittaħsel għax il-wiċċ huwa iktar sensittiv il-ġilda għalhekk, imma ma tniggis illum għandek xi fejn taqlaqha. harmful u x'kontribut qed tagħti? Issa hi li għandha differenti minn bram ieħor kif għax sada soft toy huwa huwa mm, faithful kif jgħid fl-Ingliż, jiġifieri huwa stampa realistika. kif qed naraw fl-artikli tagħha, fit-tentikils tagħha, jispiċċaw b'daw il-ponot vjola. F'daw il-ponot vjola hemm pjanti mikroskopiċi li jiġġorrom magħha u għalhekk il-brama żżomm fil-wiċċ qatt ma tmur fil-fond ħafna, għax daw il-pjanti l-vjola li għandha f'saqajha fil-artikli, daw għandhom bżonn id-dawl. Allura ma tistax tmur fil-fonti, allura huma hemm simbjożi qed jgħixu flimkien. Il-pjanti mikroskopiċi daw il-vjola qed jagħtuha lit-zokkor għax il-pjanti kif nagħmlu jużaw id-dawl tajjeb bħal kumpjant oħra biex jagħmlu zokkor. U hi tajjeb u dawk qed jgħadduhom lila. U hi return tajjeb e, qed tagħti affarijiet oħra bħal protein and so on, allura huma qed jgħixu flimkien. Allura jisa għandha solar panels, għax il-pjanti jaħdmu bħal solar panel. Solar panels mikroskopiċi f'saqajja fl-artikli tagħha. Jiġri inkredibbli għandha komunità. Barra minn hekk ikun hemm ħafna żar ta' ħut xi drabi tarhom min ikun bil-mask li qed jiddajvja, jara ħafna żar tal-ħut qed jivvjaġġa għal l-artikli bħal Nemo, mm. bħal clownfish joqgħod fl-artikla, l-istess da żar ta' ħut bħal pereżempju tas-sawrell li ħobb ħafna jagħmel hekk. Għax veri u ngħidu li ma tniggis, Imma fil-verità jkollha tingiża żgħira li aħna ma nħossuhiex bħala bnedmin, imma ħlejja iżgħar iħossuha. Allura huma jistaħbew biex ikunu protetti u jitraviljaw magħha. U hi essaġġ il-ħajja tagħha tittikel minn ħut ikbar. Hi mbagħad issa tibda mal-ewwel maltempati tibda titkisser, tibda tarhom meta tibda todos jew tisnorki li tibda tarhom bid-daqqiet ġo fihom. Ma jibqgħux eh, perfetti, jiġifieri jibdew bid-daqqiet. Allura ma' żmien da kull ħaġa li hemm fil-baħar ħad tittikel eventwalment. Tajjeb, e, u tibda l-ħut jibda jattakka, il-bram meta jibda joqrob li l-mew tiegħu jibda jittiekel mill-ħut. Anka speċjalment pereżempju mill-vopi, il-vopi l-kaħli jibda da żmien issa l-vopi meta tikber, edin fi żmien il-vopi tikber issa wara s-sajf tikber ħafna malaj. Tibda tattakka u anka s-sargen, so jibda jattakkaw il-bram. Meta jkun għadhom żgħar, ma jattakkawhomx jisom għax jafu li għadhom mhumiex b'saħħithom biżżejjed biex jattakkaw il-brama, ma palissa jibdaw jiġifieri mhux il-fkieren biss jiklu. U l-aħħar ħaġa li kelli nistaqsik fuqha hi eh, meta tara x'ir-riżultat ikun, jiġifieri meta tara b'abbundanza għax ma jkunux kiluha biżejjed. Issa dik hija jaħdem bħala.
Issa dik ovvjament kif jgħidu l-Ingliżi million dollar question għax aħna nistgħu nassumu biss u fuq il-baħar u nagħmlu educated guesses għax diffiċli biex tkun taf eżatt ċet jiġri. L-iktar raġuni plawżibbli għaliex dawn numri daqshekk kbar dis-sena jista' jkun number one it-temperatura tal-baħar. Di hija speċi li ma tidhirx is-sena kollha imma meta t-temperatura tal-baħar taqbeż 24 degrees. Issa li kellna f'Ġulaj, Lulju dis-sena kellna heat wave prolongata u t-temperatura laħqet ma' Santa Marija jew naqra wara 30 grad tal-baħar, issa niżlet orrajt u qiegħda 26 għax kellek naqra ma jistral mhux każin f'Settembru. imma kellek ħafna sħana kbira f'daqqa, dik waħda. It-tieni net għandek ixxu wkoll li sfortunatament qed jidħlu iktar u iktar materjal ġol baħar nutrijenti, ġviri jew midranaċ, tajjeb, mm. jew anka minn affarijiet oħra, eh, minn attivitajiet oħra tal-bniedem, u dak huwa ikel għalihom. Iġveri dal li aħna narawh bħala ħmieġ, Dak huwa ikel għaliex għax da ħajtiekel minn xi ħadd dal-ikel minn pjanti mikroskopiċi. Dak iżid il-plankton daw il-gambli żgħar li jitiekol. U t-tielet raġuni huwa l-overfishing, għax il-ħut aħna qed naqalgħu wisq ħut minn ġol baħar, mhux is-sajd iż-żgħir artiġjanali ta' tnejdu ġifieri is-sajd industrijali. Meta taqla dak il-ħut, il-ħut iż-żgħar tiegħu jikkompeti ma' din għall-istess ikel għall-gambli. Lo jekk inti naqqastilha il-kompetizzjoni, għandek iktar ikel għalija u tista' timraħ. Jiġifieri dawn huma l-iktar raġunijiet plawżibbli u li wieħed jista' jaħseb fuqhom.
Fit-tieni parti flimkien mal-Professur Ellen Dejdun se naqsmu l-fliegu lejn iċ-ċirkewwa, kemuna u nkejjen oħra interessanti li ta' min ingawduhom imma wkoll nipproteġuhom.